Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Mattress Collection, KFC, Renault Malta, Mayoka Spas,

jena bi pjaċir kbir illum fuq kellimni għandi l-Manuel Aquilina għax Manuel, we go a long way. All right. Jena vera kontenta, għandi ħabib tija għawek mi, għax jena u Manuel 2007, l-ewwel darba li jiena kont fuq television, il-tqajna, kont għamiltlek il-hot seat, u minn dakinhar għal Ħanejdlek dik il-ġurnata ma tantx kien. Dakinhar kien hemm imma imma morna lura hemmhekk. Eh, eh, eh, ma jien kont nistenna din intervista tal-podcast ta' Vordiri ukoll ħafna. 18 years. 18 years naħseb. Wow. U minn dakinhar bqajna ħbib. Mela, ħana millek l-introduzzjoni. Mela, għaxan miktufa u ekk, għax tant għandek għaw. Mela, xef, kantant. Passe. Xinu? Passe. Passe, sorry, tal-pasti. Le, passe, eh, in the past. Eh, u le, wija, ma taf kanta. Ma xorta tibqa kantant. Ejva, ejva. Prezentatur. Mm. Interior designer. Kont ukoll. Kollox, ma kont tibqa. Inħobb nagħmel dak li nħobb. Eżatt, u inti bniedem kreattiv immens, mm, immens. Però reċentament ħadd titlu mm. li naħseb huwa l-iktar titlu li jġiblek ferħ. Papa. Papa, iva. U hekk jgħajjat li papa. Papa. Papa. Kemm hu ħelu! Ta' Santiago. Ekku, ekku, Santiago ilu magħna nhar iktar minn sena. Biddilna ħajitna. Għal min m'għandux tfal ma jifhimniex, onestament, imma l-bidla fid-dar, fil-relazzjoni, fl-imħabba, f'kollox li tagħmel f'ħajtek hija fenomenali. Life changing. Minn Inti u Steve, God bless, it-nej għandkom 50 plus. God bless. U jien dal-waqt. Tajjeb. Kif f'daqqa waħda, jew kontu ilkom taħsbuha, deċidejtu. Mm, mela, um, jina flimkien xi 28 sena vuri it's like a lifetime. Inti u Steve. lifetime. Naħseb kważi għamilna kollox f'ħajjitna u żmien COVID deċidejna li rridu naddottaw. Um, so din bdiet żmien COVID, vuri meta kienu il-lockdowns u dawk l-affarijiet, wara li ġejna naqra ħjar jiena u Steve poġejna bil-qeda għadna shall we adopt u bdejna l-proċess. Ma kienx faċli għax żmien COVID. Yeah. id-dinja inħalqet, you know, eh, ma kienx żmien tajjeb, imma kien proċess twil u wasalna wara tliet snin u nofs fejn edin illum nasib erba snin u nofs sa xilu maħna iktar minn sena. Fenomenali. Kienet, inti konta taqtajd li li l-ewwel ma tridu tagħmlu kelkom iġġibu l-liċenzja biex issiru ġenituri. Iva, it-takanja imma biex issiru adoptive parents, vurdi Ekku, ċit tamel sessions ma, ma kompanija privati jew ma, ma, ma poċ, fejn inti edin jalmuk parenting, imma mux parenting as such, parenting għat-tfal li hum adopted li ikollhom ħafna problemi, ħafna eh, ħafna emotional problems, even li inti titwilet u dejjem tex eh, mal-familja u għamot, li inti taddi minn dawn is-sitwazzjonijiet li dawn it-tfal jgħaddu u mbagħad tiġi Malta, ġenituri ġodda, ġenitur jew ġenituri ġodda, mhijiex faċli. Dawn it-tfal deskad. Hija l-verità. Tipprova tagħmel kollox għat-tfal tiegħek u ma jbatux. Mur ara dawn it-tfal Minn meta kienu żgħar ta' sena ta' sentejn ġie abbandunati, ħadd ma jħobbhom. Ovvjament, eh, kulħadd telaqhom. Jekk qegħdin għall-adozzjoni. Ah, ah, qegħdin hemm għar-raġuni. Qegħdin hemm għar-raġuni. You know, u eżempju Santiago għamel ħames snin kważi ġo home. Santiago ta' tliet snin u nofs ra missieru imut. You know, biex xokkijiet qoddiemu ta' tliet snin telqitu ommu. You know? Um, Umbat mar ma' nanna u ma' ħuħ għandu ħuħ erba' snin ikbar minnu, ġie abbużat minn ħuħ meta kien ma' nanna u il-gvern diċieda li jieħduh mill-familja, l-iniku familja li kien fadallu u għamel erba' snin u nofs ġo home. Vuri dan għamel nofs ħajtu ġo home, fejn sab l-imħabba? Imma ħajtu kollha kulħadd abbandonah. U mbagħad dat-tifel jiġi addottat u jerġa' jitlaq dawk in-nies li jħobbu il dawk l-uċuħ familjari tagħhom li kien magħhom erba' snin u nofs irid jibda ħajtu magħna ġdid. Vuol dire ara kemm jaħasra dawn it-tfal jgħaddu minn sitwazzjonijiet vera koroh. U s-sena li għamilna flimkien kienet diffiċli ħafna, it-tifel ikun skad minn ħafna raġunijiet, you know, li uh, ma jafdax u għamel sena jasib li ħanerġa nabandunaħ pal kulħadd. It-tantrums, il-behavior, dawn it-tfal jagħmlu li kiktar affarijiet biex inti tgħid daqshekk mur lura ma ridekx. Furi meta tkun qed taħseb li dan ġie abbandunat minn kulħadd, U dan meta jiġi adottat u sab l-imħabba li qisu ma jridx jaċċetta li dan jagħmel minn kollox biex terġa' ttih lura. Mhijiex faċli. Imma illum il-ġurnata wara sena u xahar Santiago huwa l-ikbar ħaġa li setgħet tiġrilna f'ħajjitna, l-imħabba li għandu, l-imħabba li għandna għalih, l-imħabba li dan jifrex ma' min imiss, ma' min ikun huwa fenomenali. Onestament. Biddlilna ħajjitna u mhux tagħna biss imma dawk in-nies li jkunu miegħu kemm tfal u kemm adulti. Bikkejtni, tara minn l-ewwel ħames minuti mel. Anki kważi bikkejt. Għax għax meta tfal jgħaddu minn daw l-affarijiet, inti hemmhekk semmejt loss, abandonment. Dawn huma trawmiet kbar, trawmiet li huma enormi. Allura inti meta meta iġġib it-tifel kif qed tgħid inti u hekk tgħallem, huwa hu tgħallem dat-tifel, jiġi abbandunat, allura he creates situations ħalli jerġa' jiġi abbandunat u ma jkunx jaf. Issa ifhimha dik. Jaf, ma jkunx jaf. Kien qed jagħmel kollox bħala behavior li inti d-dejjat ma nistax inżommok imma l-moħħ. Issa Apparti hekk, meta inti ġejt abbandunat mill-familja, minn kulħadd li taf, inti tibda tbati kemm fl-education. Mentally, l-imħabba li ma tafdax in-nies, issir manipulativ ukoll, ma nafx jif hekk għadtix sew. Jien it-tifel tagħna, Santiago, kien meta jiltaqa' ma' nies, fil-verità he's manipulative biex jara x'jista' jieħu minnhom biex igawdi. Għax hekk, għax survival of the fittest. Survival mode hija l-verità. Mhux hekk. Apparti hekk, you know, anki affarijiet bħal ADHD, dyslexia, sfortunatament it-tifel ma kienx ittwieled bihom, imma s-sitwazzjonijiet emotionally minn xi xahda Sfortunatament, isma' mhumiex l-aħħar tad-dinja, żgur li le, imma he developed dawn il-issues minħabba s-sitwazzjonijiet li daħal fihom. U meta dan ikun qed jagħmel tantrum ikrah fil-passat u qed jgħidlek li ma jridx jibqa' miegħek u ma jħobbok xorta jwaddablek xi ħaġa, Tgħaddi minn ħafna affarijiet melu għaddejna minn ħafna f'disa' xhur l-ewwel disa' xhur. Imma tispiċċa tgħid dat tifel ma jafx aħjar, dat tifel bl-imħabba tagħna u s-supervision tagħna u ta' kulħadd dan nistgħu nġibuh ħafna aħjar u fil-verità wara sena u xahar Santiago dal-aħħar tliet xhur erba' xhur qiegħed fuq triq ħafna differenti, is-setilja, kura wkoll li għandu bżonn um, minn nies professjonali, kemm is-skola, is-skola jgħinu ħafna, LSI is-skola li hemm xi ħadd miegħu il-ħin kollu um, u qiegħed fit-triq verament tajba u għal min irid jaddotta importanti li jkunu jafu li miex daqshekk faċli. Jiena fil-fatt kont ħansaqsik kif kienet l-esperjenza tiegħek Sakemm adottajtu inti u Steve lil Santiago. Ara kienet tliet snin u nofs twila ħafna. Aħna għamilna l-ewwel sena fejn ġibna ċ-ċertifikat kif semmejna. Jipprovaw jgħallmuk ukoll il-problemi li t-tfal jista' jkollhom kif tista' taħdem mat-tfal u x'għandek bżonn tagħmel. Qisu ktieb imma qatt ma tkun taf dal-ktieb x'se jkun fih ovvjament. Once li inti ġibt iċ-ċertifikat li inti tista' tadotta, inti mbagħad jibdew jiġu il-profiles iva li inti trid ukoll tgħid x'tixtieq mit-tifel mit-tifla iktar minn wieħed ikunu aħwa ma jiġux ġenwin ma jisseparawhomx. Imma wkoll x'taċċetta iżda din hija diffiċli u emozzjonali ħafna Jien hawn Steve tal-età li għandna, jien 52, Steve 60. Steve 60. Steve 60, mela, sorry jekk suppost ma tixti. God bless. Iva. Inti trid tara ħajtek fejn qed, x'tista' tagħmel u ma tistax tagħmel bħala s-saħħa. Jien, jien, meta Santiago jkollu 18 sena, jien sa nagħlaq 60, u Santiago sa jagħlaq 10 snin dal-wad. U di x'naċċetta mit-tifel, mit-tifla li rrid naddotta, Il-profile system huwa l-iktar ħaġa iebsa Mel għax tasal email profile qalbek sejra hekk ma tkunx qed trid trid taqla' kważi, trid tiftaħ dil-email bil-profile u tibda taqra fuq it-tifel jew fuq it-tifla l-background minn xiex għaddew minn xiex ibatu, x'għandhom bżonn bħala kura medically kif inhuma you know u inti trid tkun onest ma lilek innifsek. Trid tajt iva jew le. Iva, imma trid taħseb moħħok u mhux biss bil-qalb. Tara kull ma tara it-tratt ta' tifel u tifla a post a passport photo u tibda taqra l-background minn xi xaddew. Minn Portugal ġeneralment tkun taf il-background tat-tfal, il-medical history anki tal-ġenitur u l-familja u tibda taqra u ħankun onest. Ħafna drabi il-profiles ikunu ħafna simili li l-ġenituri spiċċaw b'droga, mm, spiċċaw mhux tajbin, it-tfal jiġu abbandonati, um, it-tfal jispiċċaw ġo homes, physical abuse, mental abuse, sexual abuse. Mhumiex profiles bih. Um, imma dak il-ħin tara l-adozzjoni, tara t-tifel jew it-tifla emotionally. Kontrit tajti iva. Train track, literally, yes, no, yes, no, I want, irridu, irrida. Emmon bat, slowly, tibda tipproċessa dak il-profile u jien nista biex xogħol li nagħmel bil-ħajja li għandi dat tifel jew dit tifla għandha bżonn attenzjoni 24/7. Trid taħdem. Probabbilment dawn it-tfal ma tistax tħallihom ma' nanny jew mal-nanna jew man-nannu. Dawn għandhom bżonn ikunu miegħek 24 seven u Santiago fil-verità nista' nieħdu għand in-nanna, nista' nieħdu biex jara l-ħbieb imma ma nistgħux inħalluh għax hemm ħafna triggers. Tinstema' hekk il-proċess kollu tal-adozzjoni tinstema very clinical u forsi. Hija sabiħa. Iva, ma forsi dak li qed jisma' jgħid mhux tajt iva mhux ħaddih post anke jekk pereżempju titħallih man neni ma mhux aħjar hawnhekk milli fejn qiegħed. Imma inti fil-verità jekk qed jibgħatulek profile ta' tifel jew tifla morda li naf li bagħtulek li kellhom kanċer. Hemmhekk aħna we drew the line. Eżempju, kien hemm tifel li ridna nadottawh, Milton, u inti meta tirċivi profile minn l-ewwel isek bħal meta jgħidu rajt apartament, xtrajt dar, rajt dik dar diki. Mhux qed nipprova nagħmel comparison affarijiet materialistiki imma eżempju meta tara profile tħoss xi ħaġa imma meta ikun hemm meta rajt Milton u meta rajt Santiago tħoss xi ħaġa differenti. Iva. U Milton sfortunatament minn barra ma ridux jagħmlu iktar um, medical tests mhm. u kellu tumur fajnejh. Mhm. Ma, ma stajniex nieħdu deċiżjoni fuq Milton għax ma ridux jagħmlu iktar test biex inkunu nafu jekk kienx qed tirma bħala cancerous tirma jew le. Tifel ta' seba' snin Jiena u Steve ma stajniex ngħidu iva, provajna minn kollox domna sitt xhur fuq dat-tifel bħala profile biex inkunu nafu iktar minnu u konna sa nħallsu ukoll it-testijiet kemm barra wherever qabel aċċettajna. Ma stajniex ma rridux u kellna ngħidu le. Kien hemm żewġ tfal li jien irbadt qalbi magħhom u wieħed kien Milton li sfortunatament ma stajniex, u mbagħad rajna Santiago wara xi sitt xhur u rnexxielna. Anki Santiago però kellkom iva. titilgħu. Għamilna xahar ħames ġimgħat. U u kellu jaċċetta iva. li kollu tu papaz. Iva, ara ta' ċertu żmien hekk Minister Iżbal ta' seba' snin u nofs illum il-ġurnata ma nafx ikux Portugal biss jew kilinkwa eh, pajjiż. Santiago ta' età li kellu kellu disa' snin, ta' seba' snin u nofs għandhom jistgħu jagħżlu hekk iridux two papas u two mummies. Ma nemminx li ta' seba' snin u nofs tifel jew tifla jafu xi tfisser, imma jista' jgħidu le. Santiago naħseb kellu nuqqas ta' irġiel f'ħajtu. kemm il-ħom, kemm f'ħajtu, u Santiago jsemmi missieru imma ma jsemmix il-mami tiegħu qatt. U nemmen li, li dik kienet ċaġa favorina u vera jħobna u vera nħobbuħ u U anki aħna meta għamilna l-proċess ta' adoption li rajna l-profile u għadna iva jriduh u domna jissu disa' xhur sakemm morna hemmhekk għalih, dejjem the back of your mind imma dan jista' jgħid le ma jridniex għax huma ħallew sal-aħħar. Santiago ma kienx f'stat biex jagħżel u ovvjament b'kura psychiatrist u ċertu nies professjonali pruvaw jispjegalu li hawn żewġ irġiel, żewġ papas li huma interessati għalih, li kien favorina wkoll li xi tliet xhur qabel Santiago kellu best friend il-home u ġie adottat minn żewġ irġiel. U jisu. Ħakuraċ. Iva, jisu fema iktar li dawn kull ma jridu jħobbuna. U eh, nexxena imma anki meta morna Portugal, għandek dawk il-ħames ġimat biex it-tifel he clicks l-ewwel ġurnat li sa tintaqa' miegħu. Sa jagħmel, sa jieħu grazzja magħna, sa jiġi fuqna, He's he gonna hug me, is he gonna kiss me, you know, dawn il-ħames ġimgħat sa jkun hemm bonding jew le. Kien hemm każijiet fejn il-bonding ma sarx u l-adozzjoni ma saritx huma rarissimi dawn, imma ġrew. Li l-ġenituri biddlu l-idea meta kienu hemmhekk, again, ma tantx jiġru dawn l-affarijiet, imma l-adozzjoni ma ġratx. Immaġina li inti tmur għat-tifel dan għamel sitt xhur ikun jaf bikom U meta tipprovaw tibbondjaw il-bonding ma jsirx u dat-tifel jerġa' jibqa' ġol-home. Għidli inti dat-tifel kif iħossu Mel. Mhijiex faċli u dawk il-ħamis ġemgħat għalina kienu importanti għax ifhimni it-tifel għandu bżonn jibbondja miegħek. U aħna nnexxielna li Santiago għandna video vera ħelu jien Wasaltilhom siegħa qabel ma' Steve irrid naqla' l-emozzjonijiet tiegħi mhux friefet. Nidħlu hekk ġol-home, kellu home bellezza, I mean kien fejn kien vera kienu jħobbuh jieħdu ħsiebu. Dik is-siegħa nitkellmu mal-professjonisti u tistenna. Santiago rajna żewġ videos tiegħu qabel tlajna f'dawk is-sitt xhur, id-disa' xhur, U rajna t-tratti imma qatt ma kellimnieh u qatt ma kellimna. Again, biex jieħdu ħsieb Santiago, importanti li dan jaf min iridu imma dak il-physical contact on a voice call, on a video call qatt ma saret. Huma t-tifel iħobbuh ħafna barra minn Malta, t-tfal iħobbuhom ħafna u importanti li ssir il-bonding għax hekk huma mhumiex konvinti li inti sa tkun ġenitur tajjeb għal dak it-tifel jew tifla ma jtu ma jtuħx. Mhux ta' jħalluh jitlaq minn pajjiż. Żgur. U aħna again it-tifel tagħna irridu nbidlulu ismu bil-qorti. Again, dak il-proċess dak iż-żmien ikollok is-social worker kull tliet xhur dejjem hemm għalik. Hekk jew ma jħossux li Santiago sejra l-aħjar Anki Portugal stess anki Malta huwa xogħolhom li Santiago jerġa' jmur lura. Vur di mhix daqshekk faċli imma hija proċess emozzjonali ħafna imma hija proċess sabiħa mmens. Sabiħa mmens. Għandna kont qed nitkellem fuq il-video, Santiago x'inrana għandna preparajna ktieb għalih and also like a paper book, scrap book, vuridi li once li tlajna batnilu dal-ktieb, scrap book style b'kamra tas-sodda fejn sa nieħduh, x'nagħmlu ma nagħmlux, il-ħbieb tagħna, l-familja. U xi nfetħu l-bieb ġie jiġri fuqna jgħidilna papa, papa. Ejd li xibqa minnek. Furdi ideħ miftuħin jaqbis fuqna jbusna papa, papa, bil-Portugal um, insejt papa, insejt xejdu l papa, papi, jew imma jiġi fuq ek jan ek u jbusek and I love you. Aha. Vidik l-ewwel ħaġa li għamel. Mela għandi l-video. Dan il-video, qatt ma nitlef dak il-video, l-ewwel ħin li l-intqajna miegħu, imma inti qabel fetaħ dak il-bieb. Oh, minn jaf. Jisiguna bond sa jiġi fuqna sa jkellimna, imma bl-oppost jiġri kien vera ferħan u jistennina. Jiġifieri naf li fil-home iħobbuhom ħafna u għandu ħafna mħabba, imma huwa wieħed minn ħafna. Minn xi erbajn kien. Eh, minn xi erbajn. Iva, iva. Ta' tifel ta' żgħir, ta' ta' żgħira li jaf li ħajkollu żewġ persuni f'ħajtu li ħajkunu tiegħu biss u ħajħobbu lilu biss Tajtuh id-dinja. Hija kbira. Ara, adozzjoni hija kbira. Importanti semmejna sitwazzjonijiet li ma kinux faċli imma hija fenomenali l-imħabba li Santiago itina hija enormi, il-familja tagħna, il-ħbieb, kulħadd. U l-ħajja li tagħna u li nistantuh hija speċjali li aħna salvajna l-ħajja ta' tifel li ma kellu xejn, imma fl-istess ħin Santjago salvana l-ħajja tagħna wkoll għax tant kemm tana mħabba u jibqa' jtina nabha u jħobbna, lanqas taf kemm jħobbna. Ħafna. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' għeluq sninu. U dan Mark. Evita li jġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection.

Vera bidlek, eh? Ħafna. Jien emozjonali, jien jisni buzzija. Hemm softness. U jisa jien vera bniedem taf fuħat, ta' vurdiri. U naf li tista' tkun taf fuħat meta trid. Imma il- Is-softness hekk li li qed inħoss waqt li qed titkellem hija xi ħaġa li l-imħabba biss iva. tista' hekk isek toħroġa minn ġo fik. Għanajdek li inti tħobb il-partner, il-raġel, il-mara u hemm l-imħabba, hija mħabba. Imma l-imħabba ta' tfal miex l-istess jerġa' l-imħabba ta' tifel li ma kellu xejn u għadda minn sitwazzjonijiet u inti kuljum tipprova tgħin dat tifel U l-imħabba tiegħu hija biżżejjed, hekk ikun ħażin, hekk ikun gravi, hekk ikollu tantrum, hekk ma jridx ikellmek. Mhijiex importanti l-aqwa li qed magħna, l-aqwa li nafu li qiegħed magħna biex imur għall-aħjar, u naf li jħobbna, that's enough. M'hemm xejn iktar. U llum il-ġurnata Tletax-il xahar wara, tletax-il xhur wara, Santiago mhuwiex l-istess tifel, b'ħafna modi differenti. His personality, l-imħabba, kif imur man-nies, il-mediċina li naqset, il-kura mhiex l-istess, l-imħabba li jagħti n-nies, il-behaviour, is-skola. Santiago mhuwiex l-istess tifel. Vuol dire li Jiena u Steve Sena biss. kburin li Santiago illum il-ġurnata jgħid ara kemm biddilna l-ħajja ta' tifel f'sena. Hija kbira l-ħaġa. Mhux qed nipprova ngħid li aħna għamilna xi ħaġa speċjali, le, imma f'sena dat-tifel kien bla futur, kellu l-imħabba imma ma kellux l-imħabba li nispjegaw fuqha, fuqha. Futur x'kellu, ma nafx. Imħabba x'kellu, fejn fin se jispiċċa. Jien naħseb li hekk ma adottajniex aħna ta' disa' snin, ma naħsibx li Santiago kien jiġi adottat b'dawk il-issues li kellu fil-passat, medically għax kellu ADHD u għax kien hekk jew għax kien hekk għax Sfortunatament, ħanejda din sfortunatament, ħafna nies iridu jaddottaw tifel jew tifla perfetta Lanqas jien mhijin perfett biex tadotta il-perfezzjoni x'inhi. Vuri ħafna nies meta jibdew jaqraw il-profiles le, le għax hekk u għax hekk, jew għax jilbes nuċċali, għax jilbes jott nuċċali, ma tridx tadotta tifel jew tifla għax tilbes in-nuċċali. Mhux bla sens jien hekk nara, aħna semmejna l-mard, iva, trid tara x'inhu adattat għal ħajtek, imma li tifel hu ADHD jew għax tifla tilbes in-nuċċali. No, dak huma affarijiet. Smani, come on, let's be real. Affarijiet, affarijiet. Żgħar. domtu ftit fuq social media biex iva. tippreżentaw lil iva. Santiago lil iva. kulħadd. Mhm. Ħafna nies ma kienu xjafu, eh. ħafna nies. U naħseb ħafna nies li ħajraw dan il-podcast forsi ma jafux, għax forsi ma għandhomx il-page tijak, jew forsi. Le, kienet reċentament. Eh, reċenti. Għana deċidejna għax anki mal-ġenituri, inti meta tkun qed tadotta sakemm inti il-profile ġie aċċettat u sa titla' t-tifel jew it-tifla tgħid il-familja jew ma tgħidilhomx. Għax mhijiex ċerta li inti rajt tifel jew tifla għattilhom li triduh u bdejt il-proċess jista' jkun li bħal Milton ma ddiċ. Finit staff. Ma Santiago wasal fin-19 ta' frara u Malta. U iva, jien f'Christmas Day posċajt it-tratt tal-familja tagħna. Jiena Steve u Santiago. Qabbat il-bart. U rrid nagħmilha. Ma rridx nibqa' mhux naħbi, imma ma rridx, ma rridx. He's part of your life. Iva, mort Il-win ta' Wonderland, il-belt u rawh nies miegħi. In-nies kienu jarawh barra fit-triq magħna, nieklu, noħorġu, is-sujba Margaret, u kien hemm min kien jaf għax għamlu one plus one. U mbagħad he ambushed the programme one day, xe xahar ilu. Għax ikun magħna kultant fir-recordings, semmejtu għamil xi chocolate cake u f'daqqa waħda nisma' papa, papa, papa. U Santiago ġi jiġri on set. Għax ma jibżax, Santiago very outgoing, għandu għandu personalità kbira. Ma jibżax. Meta jara tfal u ikun l-ewwel biex imur magħhom u jilgħab magħhom veri għandu confidence kbira. He ambushed the program tipo u um, għad dak il-ħin ummi ma x'san għamil biex inneħħi għax taf kemm jgħid. Qal li kellu jgħid, qal li dan huwa l-papa tiegħi, jaf isajjar, u għamil cheesecake vera tajba imma naf li palissa irid ikompli so ħajju ċaw u telaq lem. Jitkellem bl-Ingliż isu ilu jistudja snin, again, ġie Malta ma jafx Malti ma jafx Portugiż, ma jafx Ingliż. L-ewwel bdejna nitgħallmu l-Ingliż f'sitt xhur għal musew u ovvjament qed jitgħallem il-Malti. Malti naqra iktar diffiċli. Imma qed jitgħallem il-Malti, vuol dire ara kemm it-tfal jixorbu kollox vera minn huma kapaċi it-tfal. U illum il-ġurnata nis in-nis jafu li Santiago huwa tagħna jafuh, jafuh sew. Anki kif ikun ġossib ma l-aħħar darba kulħadd beda jkellmu. Iva xkont fuq it-television hux vera, rajtni fuq it-television. Għandu għandu personalità kbira Santiago. Pal papa hu. Jixfek xi naqra wkoll hu. Aw min jgħid li jixbaħ. Hairstyle pal tiegħek. Jien imbdilt naqra imma, imma iva. imma imma jien nara ħafna resemblances miegħu, personality, confidence. Konna din nitkellmu jimxi biċċu l-fuq. Stubborn pali, jimxi l-fuq pali, jizom ruħu ek pali, jien nara ħafna similarities u kultant ngħid il-lallu dan wis jiġbaħni. Jien taf x'ngħid, meant to be. Iva. Jiena nemmen ħafna, meant to be. Santiago għalikom kien. Jien hekk ngħid. Ija, was meant to be. Iva, definitely. Proset. Thank you. Proset ħafna. U grazzi tal-li Qsamt Kien hemm min staqsieni fil-passat ma kienx il-żmien li ridna, ma kienx żmien tajjeb. Meta staqsejtni biex niġi fuq il-podcast u nitkellem fuq Santiago, aħna lesti u rridu naqsmu l-vjaġġ kbir li kellna u l-bidla f'ħajjitna u l-vojt li Santiago illum il-ġurnata jimla. It was the right time, oh. mhm. net ngħidlek, iva. jiena nemmen meant to be, meant to be at the right time, kollox qisu jaqa' hekk f'post. Iva. Hemm naqilbu naqra is-suġġett. Inti tlift 21 le, kilo, fi tmien xhur. I mean, you look incredible. Grazzi. Kelli bżonn. Tidher ħafna iżgħar. Nidher tajjeb imma nħossni tajjeb. Inħossni tajjeb. Forsi dak li jkun jgħid imma dan għalfejn naqqas. Għax anki jiena jiena Ngħid il-verità, meta qatt li Mel jien taf kemm kont niżen. Jibbellaħtni. Jien kont niżen nofs kilo u inqas minn mitt kilo. U l-aħħar għaxar snin. F'Lulju li għadda. Tlew, iva, hekk telgħu, telgħu, telgħu. Iżda jien kont jisni jew jew f'għaxar snin nonqos għaxar kilos nerġa' nżid tnax, nerġa' nonqos spiċċajt ma nagħmilx training u ġim eċċetera l-aħħar sitt snin ma kinitx. Qed tgħinni, ovvjament l-età tiegħi, il-metabolism, jien nħobb niekol, u għadni nħobb niekol, u għadni nħobb niekol li rrid vurdiri, imma kollox moderazzjoni. Ehm, imma Iva, bniedem ma tkunx taf minn xi xada, jien kelli bżonn nonqos u nemmen li il-bidla tiegħi fil-pis u kol ejnitni inkun iktar kontent bli nifsi U biex jien nista' nagħmel dal-vjaġġ ma' Santiago u kienet iktar faċli. Għax jien nemmen li jekk ma kontx kuntent b'lili nnifsi meta nħares ġol-mera, meta nqum, kont inħoss saqajja joġgħuni, ma kontx kuntent b'lili nnifsi. Naħseb kienet sa tkun iktar diffiċli ma' Santiago, so meta inti qabel għad it was meant to be kollox jaqa' f'postu, Iva, nemmen li dil-bidla kelli bżonn nagħmilha u ġiet fil-ħin, li jien illum ġurnata nħossni ħafna iktar komdu, ħafna iktar kuntent, inħobb lili nnifsi ħafna iktar, Ma tistax tħobb ħaddieħor qabel tħobb lilek innifsek. Naf li cliché, imma hija l-verità. Ma tistax tibda hekk m'intix kuntent lilek innifsek. Jien il-ġurnata ħafna kuntent imma jien qomt qatt daqshekk irrid nonqos. Kellek turini ritratt għax jien. Imbagħad rajt Rajtek, kellek turini għax għattotlek għajja mitkilo inti għax inti raġel tidher soki, però vera u forsi dak li kun iħares lejk issa jgħid huma mhux tajjeb kont imma mhux x'jaħseb ħaddieħor, kif tħossok int, jekk inti ma tkontx qed tħossok tajjeb. Qatt li jiena naqqas beach ma kont immur, ma kontx inneħħi. Ma kontx komdu. Inneħħi top. Le, le, le, le, ma kontx komdu illi ħajti kollha ma nkunx komdu immur il-baħar u ninża vurdiri. Kieku tgħid li jista' ninża l-flok, ninża u noqgħod naqbiżlek, vurdiri ta' sekk komdu. Le, ma u tkun taf kif tilbes Hemm it-tricks ta' trade biex tifhimni, inti tkun taf xi xraqlek u kif tista' ma tistax. Imma le, qatt ma kont komdu li nkun imqaċċat jew inkun bla flok u qomt ġurnata ngħid you know, this is enough, jien iddejjat. Kont laki biżejjed li għala volja tlift ħafna pis, Ma għandix laħam minn paħ, ma għandix ġilda ġe għaliex, għax jien kont nagħmel sitt xhur iktar oħxon, iktar bil-pis, u mbagħad nerġa' nonqos. So il-ġilda tiegħi was quite elastic. Drat. Iva. Isma' jien tlift 21 kilos minn 100 vuri jien kont aesthetically obese. Il-body fat mass kien 34.5. ħafna iva. għat-tul tiegħi. Nejn ħosni komdu għaw. Unqast bil-mod, inqast bil-mod. Iva, iva. The healthy way. Iva, ċit tidra tikol porzjoni ta' iżar, tikol iktar spiss, importanti ħafna. Jien illum il-ġurnata, ek mimli ma nikolx iktar, Hekk irrid xi ħaġa nikolha. Imma fejn forsi qabel kont nikol tliet biċċiet kejk, illum nikol nofs biċċa jew biċċa. You know, noqgħod attent fis-sens li ma nisseġerax, naf il-limits. Bħala kwantità ta' ikel nikol inqas iva, imma nikol ħafna iktar spiss. Mhm. Ma nikolx il-kwantitajiet li kont, imma xorta nikol li rrid, mel jien dieta ma nagħmilx. Mhm. Jien hekk irrid burger nikol nofs burger, jien hekk irrid pakket crisp nikolhom. Ek irid biċċa kejk nikolhom. Mhm. Imma fil-moderazzjoni, burdiri hija importanti. Jien kont inħossa għajja juġawni meta kont inqum, ma kontx komdu. Jien illum il-ġurnata hekk irid nixtri xi ħaġa x'nilbes, nidħol ġo ħanut, hekk irid dik hemmhekk nipprovaw tiġini. Jien taf kemm kont inbati biex nixtri ħwejjeġ, jien kont extra large. Mela qmis ma tiġinix minn hawnhekk, qalziet ma jiġinix mill-waist imma mbagħad ikun baggy fuq il-saqajja. You know, jien ma kellix figura, kont stocky imma kont inbati. Jew inkella kollox jiġini ssikkat minn hawn u kbir minn isfel. Jiex. U dawn, e, e, e, ħadd ma jkun jaf dawn il- um, struggles li kollok int għax dak li kun jarak fuq television, jarak fuq social media u jajtu dan dan u rajt, dan kollox u rajt, imma ħadd ma jkun jaf il-diffikultajiet diffikultajiet ta' dik il-persuna li huma diffikultajiet ta' kulħadd. Mela, kulħadd ibati b'xi ħaġa, vurdiri, kulħadd għandu għandu dik tiegħu, hawn min għandu ħafna iktar minn wieħed, you know. Imma iva, u l-iktar ħaġa li mhux il-peer pressure, jien għamilt għalija imma jien kont nindaqa ma' nis kemm tidher irqaq fuq it-television, kemm ħxint, Laqas tafni u tgħidli li ħxint. Minn xiex għaddej bniedem. U jien nara l-podcast tiegħek u jien nisma' x'jgħidu l-mistiednin. Għalfejn qed tilbes turban jew bandana? Mela waqalek xagħrek? Għalfejn għax ħxint? Mela forsi jien ma niflaħx, forsi jien qed fuq medication, forsi jien depressed, forsi xi ħaġġu l-familja miet u għaddej minn depression. Imma bniedem. X'jiġifieri tkun daqshekk open li ma tafx għax ħxint, għax hekk, għax hekk. Bniedem diġà jkun qed jgħaddi mill-kalvarju tiegħu, mhux hekk. You know, jien illum il-ġurnata hawn min jgħidi jaqgħu marit kemm inqast. Jaqgħu ma tiflaħx kemm tidher xjaħt waqgħalek wiċċek. Sorry ta. Inti stess għad li kemm nidher differenti u nidher aħjar u niżgħir iżgħar jien hekk inħossni u naf. Kultant ngħid imma għalfejn qegħdin jgħidu dawn l-affarijiet? Għax in-nies m'għandhomx x'jagħmlu. Din Milux inti tellajt post ukoll għax xorta hawn min Jaqbad miegħek ħabba l-aċċent. Isma' jien ili hawn Malta kważi 30 sena. 29 sena. Għax tellajt post bl-Ingliż, sponsored post ta' klient tiegħi u kien prodott Malti u għedet nitkellem bl-Ingliż. Mm. Għalaw li fwidi xi żewġ persuni. Ok, kont fuq program Malti, kellimt bil-Malti, u kien min għal kemmu għanti patku dan kif jitkellem Ok, kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Imma li inti tuża s-social media, ħafna drabi dawn ikunu fake profiles, hekk tara għandhom ħames ħbieb, five friends, u tidħol ġol-paġna tagħhom u kull ma qegħdin jagħmlu jaqlgħu n-nies tal-pulizija, jaqalgħu fuqi jew għax hekk u għax hekk. Dawn in-nies, jien dispjaċini ngħidha imma you're sad. Mhm. sorry, mhm. għandek problemi f'ħajtek li inti tgħix ħajtek u tara negattiv biss u trid taqbad man-nies hija sad. Taf li ma. Għandek bżon kura minn minn da. Persuna li ġibtawek fuq il-podcast li ma semmitx li eh, fuq il-social media eh, f'xi moment jew ieħor tiġi attakkata. li inħoss. Huwa bullying kbir. Jisna eh, eh, eh, aħna dinaw biex naqalaw mhux il-kritika li hija kostruttiva, dik hija pożittiva, imma din li aħna qegħdinaw u qisu dak li jkun iħoss li għandu dritt Hi kkritikat b'mod malizzjuż u kif irid. Dik hi. Dik hija kerha ħafna. Mela, huwa bullying kbir. U illum il-ġurnata ħafna nies nisimgħu fuq social media bullying, eċċetera. Imma il-verità, hekk inti dħalt fuq il-paġna tiegħi, hekk ma tridx tarani jew ma tridx tara dak li qed nagħmel, tidħolx, tarakx. Imma li inti trid b'dal-mod, tikteb xi ħaġa u tinħeba wara fake profile x'tiswa inti? Isma, jien, jien, jien bniedem reċentament u kol għax jisu dal-axar xierba tlet taffarijiet ġrawli u xaħat xerja dal-post fejn kolli nitkellem bl-Ingliż

Hija diskustanti. U, u laqqas biss kellu x'jaqsam mal-post, u din kienet personali. Eżatt, attakka, attakka. Personali. Fuq sessualità tiegħek. Iva, vuri li mhux vojt, mhux bla sens. Bla sens. Iżda jien din nixtieq ngħid mel, jien Malti li twilit Malta, għex ħajti nofsa Ingilterra u nofsa Malta. Ta' 23. Iva, jien nitkellem bil-Malti u bl-Ingliż. Nitkellem fil-ħajja privata tiegħi kif irrid. Jien illum qiegħed hawnhekk nitkellem bil-Malti għax dal-podcast huwa bil-Malti. Fil-ħajja privata tiegħi, jien jekk irrid nitkellem bil-Ingliż, nitkellem bl-Ingliż. Fuq il-programm tiegħi nitkellem bil-Malti għaliex għax il-programm huwa bil-Malti. Hemmhekk sponsor jiġi fuqi u jgħid isma' għamel riklama li bl-Ingliż, ħa nagħmlu bl-Ingliż. Hekk sponsor jridu bil-Malti jagħmlu imma fuq fil-ħajja privata tiegħi Kemm il-social media, l-Facebook page tiegħi tax-xogħol u l-ħajja privati tiegħi tiġix fuqi u tgħidli tkellem bil-Malti. Ma jiena lanqas biss inħoss li għandek tiġġustifika Kif ngħix ħajti? Kif tgħix ħajta kull lingwa li trid tuża. Imma għaliex hawn Malta? Għax aħna din nitilfu l-lingwaġġ għax aħnek. Il-ħajja hija tiegħi, hija tiegħi personali. Fil-ħajja tiegħek agħmel li trid. Tibgħatlix messaġġ privat fuq il-Facebook page tiegħi u tgħidli għalfejn qed titkellem bl-Ingliż meta qed tagħmel dar reklam b'da sponsor. Sorry ta' x'interessak? U, u tider, tider vizualment li daw l-affarijiet li l-ek iġeluk tħoss emozjonijiet li. Jien, jien, jien niprofa nifem bniedem, niprofa nifem. Immaġna jien, immaġna jien, bniedma li ma nafhiex, immur fuq il-Facebook page tagħha, niktbilha messaġġ privat ngħidilha, Għalfejn tħobb il-qtates jaq? Eżempju, issa jien vera nħobbhom il-qtates, għax din għandha ritratt bil-qtates. Jien min jien biex nagħmilha? X'interessani? So jien hekk inħoss. Spera li ma jkunx hawn kummenti fuq dal-podcast. Ifimni, ifimni, hawn min jistennihom dawn it-tip ta' kummenti mm. biex jista' jikteb lura u jgħid ċertu affarijiet, hawn min għandu għaġġ Share the love. Share the love. Jien niprofa f'ħajti nejn kulħadd. Nalem il-nies x'naf nagħmel jien And I make them better chefs, better cooks, għaliex? Hekk jien il-mami tiegħek qed nurja r-riċetta u qed issajjarha lilek. Qisha tħossha tajba. Qed taqsam l-imħabba bl-ikel mal-ħbieb u l-familja tagħha. U jien ħa niekol. And we're making the world a better eh, eh, place. Eh, a tastier place. Cool, mhux hekk. Mela, share the love, mhux negativity xi dwejja. Għaliex. Għandek, għandek ħafna, ħafna, ah. ħafna raġun.

taste tijak. Ma naħseb kol inti ux naħseb liktar. Joint effort imma iktar jien. Er, jien għandi bazi ta' interior design. Eżat, imma meta nara tkun għamilt għajmina tamel xaħġa sabi ħammen id-dar. Kem kienet diffiċli? Oh. Oh, mela, search seba snin ilu għal dar li ridna ndawruha boutique hotel żgħira, mm. sitt kmamar ta' sodda. Mela tfittxija għal did-dar kienet diġà obstaklu. Rajna l-ewwel post in-naxxar jien qalbi illa li kemm sabiħa. Mela morna naraw tieni darba il-prezz tela' mit-telf. Għalfejn għax jien Manuel ta' television. Anyway, l-ewwel obstaklu, tfittxija wara tliet xhur sibna dar oħra, Ħal Balzan, again dar bellezza. Mil-lum għal għada telet 60,000. Għaliex għax jien Manuel, ma nafx. Ma nafx, l-affarijiet li jiġru. Domna nfittxu, domna nfittxu Stevie saqqa ta' qalbu. Kien hawn dar li ngħixu fiha issa dik hija żewġ djar. Hija dar kbira ħafna. Iftakru, tfittxija kienet għal boutique hotel. Mela jien rrid nagħmel coffee shop, breakfast room, kmamar, lounge, eċċetera. Did-dar is-sensara u l-sales reps kollha Riedu joruhuli. Imma jien, Steve, ma rridx noqgħod għaż-żebbuġ. Le. Damu naħseb xahrejn jgħiduli bdiet dar għax hija perfetta. Steve, Le. Le, mhux għaż-żebbuġ. Mela, kelli programm recording aroma kitchen. U konna nibdew ir-recordings fl-erbgħa u nofs u fit-tlieta dan tant kemm dejjaqni das-sens sara f'mod pożittiv biex nara, reġa' ċempilli qatt twejjaq, orihieli. Fit-tlieta kont quddiem id-dar miegħu. Rajt did-dar minn barra, Mel qalli, Did-dar sa togħġbok żgur, ideali. Ħarist lejha minn barra kienet qisha ghost town, ta' ghost house. Ta' biċċiet, ta' biċċiet. Pal ħafna djar u Malta. U ħassejt dik il-ħaġa. Ħassejtha, il-lall u frieħ, frieħ, fed jaqbżu l-hemm u l-hawn. Kont, I was mesmerized biex ngħidha bl-Ingliż. Tant kemm kont mesmerized li qsamt it-triq u kważi tajritni karozza. Jien fetaħ li l-bib ta' barra, waħda wieħed mill-bibin, u rajt il-bit ta' dan nofs, ek, ek, mesmerized. Għamilna s-sija biex naraw għad id-dar kbira. U l-program? Wasalt, wasalt żewġ minuti qabel suppost bdejna u laqas biss għamil preparazzjonijiet ta' xejn, vudi jistni tiġieġa brasa maqtuwa. Ah. Imma dak il-ħin kont jistni ferħ kbir. Għatlu l-Steve, lajt ċamat għax wasalt tard, għatlu Steve, irridu nixtru, ċi tiġi tara, le, le, le. Morna d-dar, Steve, irridu niġu narawa fl-imkien għada, le, le, le. Somma domt u domt. Filgħodu tant kemm qlajtlu widnek ngħidlu morna narawha, għoġbitu, u wara tlitt ijiem morna niffirmaw il-konvenju. Was meant to be. Was meant to be. U il-ħaġa sabiħa ta' did-darja, żmien Covid biddinna l-fema rridx nagħmlu boutique hotel, eċetera. Palissa tliet korti ta' darja lesta u qegħdin nagħmlu tliet appartamenti l-iktar parti antika tad-dar, kważi lesti. Imma d-dar minħabba Santiago inbidlet. Santiago kellu l-kamra tiegħu, biddilna d-design, għamilna s-swimming pool għal Santiago u d-dar marret minn dar ta' Steve u Manuel għal dar ta' familja. Aha. Was meant to be. Was meant to be. Was meant to be. Cool. Thank you. Thank Grazzi tal-li ġejt u samt storja speċjali, storja intima, storja ek li jatant għal-qalbek u jina ċerta li inti tajdli li Santiago f'sena u kif inu tiġa. U jina najdlek jek tiġi sena diħla tajdli mel lanqas tarfu għax it-tfal jaddattaw, reżiljenti u fejn isibu l-imħabba mbagħad hemmhekk. It's all they want too. It's all they want. Security, imħabba, naħseb daqshekk, u għax l-affarijiet l-oħrajn u bad jiġu. U dik li għandu, u għetina ħafna mħabba lura, dik l-iktar ħaġa li rrid ngħid hawnhekk. Li vera ntuh l-imħabba, imma l-imħabba li Santjagu jagħti lura huwa ħafna iktar, nista' ngħidha. Jiena nisimgħek u nipprova nifhem u ġo moħħi ngħid, it-tifel tiegħi jitini l-imħabba, itini ħafna mħabba, imma sfortunatament jiħduk for granted, għalfejn? Għax mit-twelid dejjem sabuk, dejjem kienu faqda, dejjem kellhom l-imħabba, allura inti bla ma trid xi kultant, you know, dik il-mami taf kif. Imma meta jkun tifel bħal fil-każ tagħkom kellu dan in-nuqqas kbir, Qisu bir dejjem qed jinġema' u f'daqqa waħda sploda. I'm so happy for you. Inti tqajt miegħu imma. Jiena ftit imma, ftit, ftit. Vera gustus. Irridu nintaw mela. Iva. Iva. Grazzi Manuel, grazzi ħafna. Qabel ma titla' għandi xi rigali, grazzi l-sponsors tagħna. Mela hawnhekk għandi fwieħa ta' United Colours of Benetton, grazzi lil Tax Biex Perfumery. Grazzi ħafna. Din insibula post dar tijak. Mela, mela. Mela, grazzi lil Valletta Glass. Mela, għandi u kol flix kun imbit aħmar, grazzi. Da jisu bistile, bistil u kol, eh? Grazzi lil Aromi Divini. Tajjeb, baqa. Dak taf x'jgħidulu dak id-disinn? Mhm. Dog tooth. Dog tooth. Dog tooth. Eħe. Iva. Jogħġobni. Ġej. Tweed. Eh, Wejjeċ. tweed. Imma eh, imma dog tweed. tooth jgħidulu bl-Ingliż. Tara dejjem nitgħallem. Aha. Coming. Iktar. U għawek għanna naqra, som, għax bil-kontra. Tajjeb. Għanna naqra kafe. Tajjeb. Kafe kimbo. Għanna mill-lu ekkara. Grazzi. Grazzi lil Farsons Beverage tajjeb. Grazzi ħafna. Last and not least. Għawek għandi trattament ma jew kaspas. Oh, wow. Nasib għandek bżonnu. U dejje. Dejje. Grazzi ħafna. Grazzi lil ma jew kaspas, ġifiri. Grazzi tal-li ġejt. Vera nħossni kontent li qessamt dan kollu miegħek illum. Vera. Kien il-ħin, ħassejtni vera komdu, u verament kien il-ħin fejn jien nista' naqsam dak kollu li għaddejna l-aħħar sena miegħek hawnhekk f'dal-podcast. Grazzi ħafna. Thank you. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi il-Herba Allison, lil Gebi Vella għal makeup il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxona sasset. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Mattress Collection, KFC, Renault Malta, Majoka Spas, Kimbo, distributed by Fasens Beverage Imports Company, Aromi di vini.